Yohane u ku avanyisa ka vuntlhanu. Endzhaku ka sweswo nkhuvo wa Yuda wu va kona, kutani Yesu a tlhandlukela eYerusalema. Le Yerusalema, hi tlhelo ra Nyangwa ya Tinyimpfu, ku ni vuhlambelo lebyi hi Xiheveru va nge i Bethesda, byi rhendzeriwile hi tinxaxa ta ntlhanu ta timhandze letikulu. vanhu lavo tala ngopfu lava vabyaka, kukota lavo fe mahlo ni swilema, ni lava omeke swirho a va tolovele ku tshama kona va yimela ku pfindluka ka mati, hikuva hi minkarhi yin'wana ntsumi ya hosi a yi xikela evuhlambelweni yi pfindlusa mati, kutani la rhangeke a nghena loko mati ma ha ku pfindlusiwa a hanyisiwa. Hambi a ri ni vuvabyi byihi na byihi, kona kwalaho a ku ri ni munhu loyi a ri ni malembe ya makumenharhunhungu a ri karhi a vabya. Loko Yesu a n'wi vona a etlele kwalano, niloko a tivile leswaku u vabyile nkarhi lowo leha, a ku ka yena, Xana wa swi lava ku hanyisiwa xana? Muvabyi a n'wi hlamula, a ku, Hosi, a ndzi na munhu loyi a ndzi petaka evuhlambelweni loko mati ma ha ku pfindluka, kutani loko ndzi ku ndzi ya kona, un'wana a ndzi rhangela a nghena. Yesu a ku ka yena, Pfuka u teka sangu ra wena u famba. hi nomu lowu, munhu loyi a hanyisiwa, kutani a teka sangu ra yena a famba. Hi siku ra kona a ri ri Savata, hikokwalaho Vayuda va ku eka loyi a hanyisiweke, Namuntlha i siku ra Savata, kutani u tlula nawu loko u rhwala sangu ra wena. A va hlamula a ku, Loyi a nga ndzi hanyisa, hi yena la nga te ka mina, Teka sangu ra wena u famba. va n'wi vutisa va ku, I mani munhu wa kona loyi a nge te ka wena, Ri teke u famba xana? Loyi a hanyisiweke a nga tivanga leswaku i mani, hikuva Yesu a a sukile kwalaho ka ntshungu lowu a wu ri kona. Endzhaku ka sweswo Yesu a ya n'wi kuma etempeleni, kutani a ku ka yena, Vona, u hanyisiwile! Loko u nga lavi ku veriwa hi khombo lerikulu leri tlulaka lero rhanga. tshika ku dyoha. Kutani munhu yoloye a byela Vayuda leswaku loyi a n'wi hanyiseke i Yesu. Hikokwalaho ka sweswo, Vayuda va sungula ku xanisa Yesu, hikuva a endlile swilo leswi hi siku ra Savata. Kambe Yesu a va byela a ku, Ku fikela sweswi, tata wa mina a nga si tshika ku tirha, kutani na mina tanihi yena ndza tirha. Hikwalaho ka sweswo, Vayuda va hundzisa ku navela ku n'wi dlaya, hikuva a nga tlulangi nawu wa Savata ntsena, kambe a vurile leswaku Xikwembu i tata wa yena wa xiviri, kutani a tiendla la ringanaka na Xikwembu. Kutani Yesu a ku ka vona, Ndzi tiyisile ndzi ri ka n'wina, N'wana a nga ka a nga tisunguleli a endla xilo hi yexe. U endla ntsena lexi a xi voneke xi endliwa hi Tata wa yena. Hinkwaswo leswi Tatana a swi endlaka, na yena N'wana wa swi endla, hikuva Tatana u rhandza N'wana, wa n'wi komba hinkwaswo leswi a swi endlaka. Kutani u ta n'wi komba ni mintirho leyikulu ku tlula ni leyi, ku endlela leswaku n'wina mi ta hlamala. Ku kotisa leswi tatana a pfuxaka vafi, a engeta a va nyika vutomi, swi tano na yena N'wana, u nyika vutomi eka lava a rhandzaka ku va nyika byona. Naswona Tatana a nga avanyisi munhu ni un'we. kambe u nyikile n'wana ntirho hinkwawo wo avanyisa, leswaku hinkwavo va va ni xichavo eka n'wana ku kotisa leswi va nga ni xichavo eka Tatana. Un'wana ni un'wana la nga riki ni xichavo eka n'wana, a nga na xichavo ni ka Tatana la n'wi rhumeke. Ndzi tiyisile ndzi ri ka n'wina, la yingisaka rito ra mina a va a pfumela eka loyi a ndzi rhumeke u ni vutomi lebyi nga heriki, kutani a nga ka a nga avanyisiwi, kambe u humile eku feni a ya nghena evuton'wini. Ndzi tiyisile ndzi ri ka n'wina. Nkarhi wa ta, ni sweswi wu tile, lowu vafi va nga ta twa rito ra N'wana wa Xikwembu, kutani lava va ri twaka va ta hanya. Tanihi leswi Tatana hi xiviri xa yena a nga Xihlovo xa vutomi, hi mukhuva wolowo u nyikile N'wana ku va Xihlovo xa vutomi na yena, naswona u n'wi nyikile matimba ya ku avanyisa, hikuva i N'wana wa munhu. Mi nga hlamaleni hi mhaka leyi, hikuva nkarhi wa ta lowu hinkwavo lava nge masirheni va nga ta twa rito ra yena, kutani va ta huma. Lava endleke leswinene va ta pfuka va ya evuton'wini lebyi nga heriki, lava endleke leswo biha va ta pfuka va ya eku avanyisiweni. Ndzi nga ka ndzi nga tisunguleli ndzi endla xilo hi ndzexe. Ndzi avanyisa hilaha ndzi byeriwaka hakona, hikokwalaho ku avanyisa ka mina ku lulamile. Hikuva a ndzi lavi ku endla ku rhandza ka mina, kambe ku rhandza ka loyi a ndzi rhumeke. Loko ndzi ti vekela vumbhoni, vumbhoni bya mina a byi na ntiyiso. U kona un'wana la vekaka vumbhoni ehenhla ka mina. Kutani ndzi tiva leswaku vumbhoni lebyi a byi vekaka ehenhla ka mina byi ni ntiyiso. Mi rhumerile vanhu eka Yohana, kutani u vekile vumbhoni ehenhla ka ntiyiso. A ndzi tiseketeli hi vumbhoni byo huma ka munhu, kambe ndzi vula timhaka leti leswaku mi ta ponisiwa. Yohana a ri rivoni leri pfurhaka ni ku vangama. kutani n'wina mi swi khensile, mi tsakela hi nkarhinyana ku vonakala ka yena. Kambe vumbhoni lebyi ndzi nga na byona byi tlula bya Yohane, hikuva mintirho leyi Tatana a ndzi nyikeke leswaku ndzi yi hetisisa yi nga yona mintirho leyi ndzi yi endlaka, hi yona leyi vekaka vumbhoni ehenhla ka mina, bya leswaku ndzi rhumiwile hi Tatana. Naswona Tatana la ndzi rhumeke, na yena hi xiviri xa yena u vekile vumbhoni ehenhla ka mina. A mi si twa rito ra yena ni siku ni rin'we, ni nghohe yena a mi si yi vona, rito ra yena a ri akanga eka n'wina, hikuva a mi pfumeri eka loyi Tatana a n'wi rhumeke. Mi lavisisa Matsalwa, hikuva mi anakanya leswaku eka wona mi ta kuma vutomi lebyi nga heriki, kasi hi wona